دوستو السلام علیکم میں تہاڈا بھرا سرائیکی شاعر شبیر طاہر حمایتی میڈا یوٹیوب چینل ویسرے دگ دے نام نال ہے دوست اینکو سبسکرائب وی کرے سن اینکو شیئر وی کرے سن تے اینکو ایندے ویڈیو تے سنڑدے وی راہ سن بقایا دوستیں کو اکھے سن اور میں ہک نظم پیش پیا کرے نا جو بھئی اجازت دے حوالے نال ہے بھی ہی ویلھے دوتے ہی وقت دوتے گال ہے اڄ کل جیڑھے حالات ہن انھیں حالات تے ڳالھ ہے جو ٻہوں لمبا قصہ ہے دردیں دا یارو جے سݨ سڳدے ہیوے سݨو میں سݨاواں اجازت ہووے تاں اڳیتے ہلاواں ٻہوں لمبا قصہ ہے دردیں دا یارو جے سݨ سڳدے ہیوے سݨو میں سݨاواں اجازت ہووے تاں اڳیتے ہلاواں ٻہوں موڑ اے ہن جو سختیاں سرا تے میں شاعر ہاں حق دا الم میں نی ویچا میں دردیں دی دہشت توں یارو دہل تے کݙی دل نی ویچا حرم میں نی ویچا توݨے ہاریاں ماریاں میں یاری دی راہ تے ہیویں لاج رکھی بھرم میں نی ویچا ادب دے بزاریں وپاریئں دے ہتھیں ایں شہرت دے شوق اچ قلم میں نی ویچا قلم اے امانت تاں اسلاف دی ہے کیویں کوئی شے ویچاں کیویں میں وکاواں اجازت ہووے تاں اڳی تے الاواں۔ جو اتھاں سود خوریں تے چوریں لغوریں دی وسدی ہے شاہی سبھے راہیں مل گن اتھاں سود خوریں تے چوریں لغوریں دی وسدی ہے شاہی سبھے راہیں مل گن سدا بھر سدا سود بھر بھر تے بھر بھر تے بھونگے ساڈا پورھیا سالھیں دا سانپے نگل گن اساڈے اے تھانڑے تے رشوت دے بھانڑے اے چٹی دلالیں دے بݨ استبل ڳن۔ اے سردار ساݙے اے مخدوم ساݙے۔ جے سچ پچھدو اے وی گریبان جھل ڳن۔ جیکر کوڑ ہووے تاں مجرم ہاں یارو۔ جے سچ اے تاں سچ کوں بھلا کیوں لکاواں۔ اجازت ہووے تاں آڳی تے الاواں۔ تے اے میکوں خبر ہے او جیڑھا ہے ظالم۔ اتھاں ہیݨے ہتھ دی ہنا جئیں ہے ویچی۔ تے میکوں خبر ہے او جیڑھا اے ظالم اتھاں ہیݨے ہتھ دی ہنا جائے ہے ویچی غیرت مندیں دے گھریں کوں گھرا تے او بے حس وپاری رھدا جائے ہے ویچی او قابیل قاتل ہے غیرت دا یارو وطن دی اے دھی آفیا جائے ہے ویچی توں صوفی صفا ہیں صفا اپݨے جوگا تیں کیا کرݨے ظالم دا ناں جے ݙساواں اجازت ہووے تاں اڳی تے الاواں۔ ہے حاکم اساݙے دی حکمت نرالی اے در در بھکاری تے در در سوالی ہے حاکم اساݙے دی حکمت نرالی اے در در بھکاری تے در در سوالی لٹیریں دا ٹولا پیا ویندے تے ولدے جیڑھا امدے آہدے خزانہ ہے خالی لبھیجن پناہیں منگیجن دعائیں ہے اجڑ دی لکڑ جو نہریں سنبھالی اے بزدل اے مکار تھئے پن مسلط نی بکھ پئی چھڑیندی تاہوں وات کالی اے بزدل اے مکار تھئے پن مسلط تے نبک پئی چھڑیں دی تہوں وات کالی ایں معصوم خطے دے معصوم لوگیں کوں نہریں دے چک توں کیویں ہن چھڑاواں اجازت ہووے تاں اگی تے الاواں اتھاں اتھاں جسم مردہ اتھاں جسم مردہ منافق تے کوڑیں دیاں گالھیں سنیں تاں گلابی گلابی اتھاں جس مردہ منافق تے کوڑیں دیاں ڳالھیں سݨیں تاں گلابی گلابی ہدایت توں سکھڑیں اتھاں سینے سارے اتھاں جھک نوائی اتھاں جی جنابی ہے اکثر بیماری ہوس دیاں پجاری کتھائیں کائنی ݙسدیاں کوں نظراں عقابی ایہو جئے ماحول اچ تاں مشکل نظر دے کوئی سوچ ابھرے اتھاں انقلابی ایہو جے ماحول اچ تاں مشکل نظر دے کوئی سوچ ابھرے اتھاں انقلابی ڈسا میکوں طاہر میں غیرت دے سر دی اے چادر بچاواں تاں کیویں بچاواں